Lah kenapa kayak itu anunya lah? Iya itu menggambarkan eh, orang Banjar tuh rata-rata duduknya kayak ini nah. Berpikir, Ya, menggerakkan gawian, aduh. gitu ya. hanya mm, menyambur banyu gitu. Bisa itu yang di bank tuh tuyul yang kada mempan non kepiting tuh nah. Empati kepiting.
Kenapa ya? Maksudnya kada mempan itu inya tuh makan kepiting kada kolesterol gitu. Kada.
Kamu tidak enak kalau tidak makan lontong orarai.
Oke lah eh. Kalau lontong kamu kada tahu bahasa Inggrisnya, paling kada orarinya tahu. Orari itu apa?
Orarai. Ju. Woi. Kita kah? Yuk.

cinta monyet iya tuh iya wujud kada kalau kera tuh istilahnya tuh bos dari segala monyet tuh disebut kera hmm, kalau ada, sakti iya
kada mungkin pemimpinnya kera bawahnya tapir Emang bujur. Lo makanya monyet bawahnya. Dasar beda lo spesiesnya yuk. Tahu mah.
Babon tuh. Nah beda lagi tuh.
kada berselawar pulang
babon yang mabasak masak tuh lo itu bobon ya, manusia kayak itu
jadi banyak suatu yang ikonik di Banjarmasin sini lo khususnya hmm. tuh di daerah-daerah Banjarmasin hmm, itu tadilah uh,

Karena Kada apa-apa.
iya, Hihi.
kenapa gitu? Karena bininya kada tahu. Orang-orang Oh, daerah misalnya iya. itu nanya tuh menyambatnya kalau asal kada ke HBI. Iyalah.
Padahal itu kan di HBI loh. Apanya?
Nashville tadi.
Iya, Nashville itu kan pubnya di bawah Hmm. tuh. Athena tuh eh, apa nih diskotiknya Hmm. lantai lima. Sensei ya.

apa itu yang bakantan tuh iya sama satu kejadian gitu coba yang melihat dari menara pandang melihat warik tuh nah besar hmm. kayak menyambur wariknya satu kejadian satu malam kejadian tuh lah hmm. lahir berdua tuh iya. nah itu yang bakantan itu kayak apa gerang posenya tuh ingat lah nyawa sadar lah

itu dasar kayak itu gak bekantan ya iya pose ikoniknya sudah itu kada yang untungnya keluar banyu tuh nah kada lah harusnya itu keluar apa itu nah yang lain Sarawak. tapi kan supaya karena mirip lawan Singapore hmm. nah jadinya harus menyambur banyu itu banyunya tuh menyamburnya kemana ke sungai.
Sungai. Hmm.
Kenapa kada pasang-pasang banyu sungai? Karena tuh banyu sungai yang disedot. Iyalah. Hanya di Oh, dibulikakannya. Iya, dibulikakan. Kira ada datang parutnya. Aduh, habis baju PDAM dapatnya. Baju PDAM tuh banyu sungai. Iya. Banyu sungai juga. Iyalah.
Hah? Jadi banyu yang kita

sebujurnya nyawa tahu ini? Poltabes tuh lah ha. itu sebujurnya sungai ganal situ hmm. yang sungai halus lain itu hmm. itu bari ganal aja kawa di istilah itu kawa dewati gitulah iya kawa nah jakannya dibuka tuh lah iya ini tuh dari Petran tuh nah gak luas loh sungainya tuh nah hmm. jakannya diulah kayak butuh penis penis penis nah diulah kayak kayak itu tuh nah iya, yang belas kayu bukan kayu

buaya tuh nah yang kada pernah kelihatan sebenarnya di Banjar sini udah seumur hidup tuh nah kada pernah melihat buayanya di sini nah ini naik kan ada buayanya lain lagi buayanya oh, itu iya. Pulau Kembang pernah nyawa Pulau Kembang

aslinya tuh saking apalah saking kayak apa budaya kita dulu itu hmm. bisa memanfaatkan hal-hal kayak itu hmm. kan tahu lah kenapa pasar terapung itu jadinya sama tuh jadi pasar terapung kenapa kada di, di di darat kayak itu kenapa kenapa karena di sana tuh paling memungkinkan untuk bertemu banyak banyak banyak kampung tuh nah misalnya kampung hmm. A kampung B kampung C tuh nah itu tuh terkoneksi berataan di sungai tadi lah lawan sungai
nah, lalu ada kayak perempatan pertigaan kayak gitu tuh nah jadi yang kada bosim tuh melihat ke kiri kanan gitu hmm. nyelam adanya bawaan lo bawa apa nih bawa jukung

maksudnya kada terbalik pulang tuh nah kuahnya hmm. Terus wah kada melihat soto tuh sejujurnya soto di piring tuh nah kalau wadai lo nyinukar wadai dicucuknya gitu loh nah, nah kalau soto tuh dikaitnya gitu lah ada paling tuh uh, apanya nih tuh pisah awalnya tuh hmm. kayak apanya nih eh, campuran campurannya kuahnya hmm. tuh dibekukan dulu

kada murni lagi hmm. kan kalau di sungai itu misalnya ada speed lewat tuh um, mengendalikan kayak itu tenang
orang bahar itu kan barter barter gitu loh Ju hmm. kayak ada yang bawa mangga ada yang bawa uh, pisang kayak gitu, hmm. itu nah jadi bulik-bulik ke rumah itu kada bawa duit kira lah iya. membawanya tuh lengkap kayak ada bawa bara sudah hmm. nah bawa awalnya tuh tulak tuh bawa pisang aja Babulik tuh terbawa baras, ya.
sabu gitu.
Eh.
bubur. Ya, itu paling sarapan bubur. Hmm. Terus terbawa uh, lauk, iwak karing, hmm. apa segala itu. Punya cangkal bisa membawa bini, anum. Ya. Hmm. Sungai. Ibu-ibu masa membawa bini? Hmm, bapak-bapak siapa tahu. Iya, ada yang mandi cucuknya. Sudah.

ya. itu tuh ada di YouTube itu masih tuh penggalan penggalannya hmm. tapi thumbnailnya tuh nah itu yang mulai kayak kita tuh eh lah kasih buka lah kasih buka iya. itu ya lo
Surabaya Sura lawan Baya hmm. ya lo Sura tuh kan

Duta Mall tuh. Sabilal deh sudah lah Sabilal.
Sabilal sudah. Duta Mall. XX One.
Oh itu kada tuh itu berataan daerah ada. Iya, tapi kan saya di Banjar tuh satu aja.
Ya tuh numpang di Duta Mall, masuk ya. di kategori Duta Mall lah sudah. Nah, dalam dalam Duta Mall tuh apa yang paling rancak ikam kunjungi seumur hidup ikam? WC. ya lah. ya lo nyoba pasti ke DM tuh pasti ke WC lo. Karena bingung juga sebenarnya ke DM tuh nah anak bapak sebenarnya yeah. lo. Hmm. Kayak nukar baju gitu online lo ini misalkan. Iya.
Kayak hendak paling nukar-nukar makanan misalnya. Hmm. Nyo ada suah lo makan udon di DM.

tapi tetap lah di, di mall mana aja tuh yang paling selalu ada tuh adalah KFC
ya KFC ya lo di mana aja di mall di plaza plaza gitu iya itu sudah kada kau lagi dah kai itu kuat banar asli
kajiannya ngeri banar tuh Ya jenda tu nah ada orang tu padah bahwa warung sebuah tempat tu diandaki supaya sunyi jar. Hmm. Kenapa jenda kada diandaki di KFC? Ada kawa kalau kuat lawan kainya. Yo, kai itu ngeri benar. Tuyul tuh nandak di ATM, mesin ATM. Hmm. Mangga.
Ini ya lo kawan kemuncutan tuh nah.

Iyalah kayak hal-hal kayak gitu yang mulai kita tuh akhirnya kada percaya lawan tuyul apa hmm. babi ngepet ngepet dua rumah di kampung rumah orang paling sugih iya. itu megang ke kota tuh nah banyak banget loh iya. sebenarnya kalau di raupnya atau ada kan sebenarnya lah atau ada juga kak jimat-jimat lah bang bang lah iya.
atau ada juga kak tuyulnya ya lo menjagai bekelahi ya
Bisa itu yang di bank tuh tuyul yang kada mempan non kepiting tuh nah. Jangan empati kepiting.
Kenapa ya? Oh, Maksudnya di kada bang- mempan itu inya tuh makan kepiting kada kolesterol gitu. Kada.
Jadi tuyul tuh menjadi bari kepiting tuh nya terdistraksi tuh nah. Hmm. Jadi mumpati kemana kepiting tuh buka. Kalau yang di bank tuh sudah yang terlatih. Ya. Jadi punya dia nu kepiting tuh nya Biasa aja. biasa aja.
Tuh.
Makanya kada kalah lawan tuyul-tuyul konvensional. Berartinya tuh tuyulnya tuh memang kayak profesional lah sudah lah. Ya, iya. sudah bersertifikat tuyul Hmm. anti kepiting. Nanti kepiting.
Ada aja yang anu aja yang bi- biji apa

Iya. Anda pernah nonton tuh nah ada salah satu video tuh nah yang menunjukkan pesugihan gitu gitu nah. Di tempat Sepu- makan. Saya putus Tempat itu, makan. saya putus asa itu nyawa. kan
jadi bareng inisial ya misal kayak CH gitu gitu nah ini ini bawa pesugihan Oh, Iya, gitu kayak itu mbak tuh kayak apa punya MCD jar Heeh.

mantap sekali contohnya contohnya hmm.
kayak uh, kita itu nah misal, nah kayak ini kunci kita hilang hmm. ya lo hmm. dan itu contohnya
nah ada warung nah ya. lo rami hmm.
tapi pemilik warungnya ini kada tahu kenapa rami dan makanannya kan tapi nyaman. Pokoknya entah kayak apa, pokoknya itu kan bisa menyimpulkan kenapa rami. Hmm. Nah hal-hal kayak itu tuh kawa dimasuki lawan hal mistis. Oh iya.
Karena inya tuh kada bisa melogiskan lagi. Tapi kalau inya sudah melogiskan kayak hmm. KFC itu nah inya tuh sudah ada strateginya. Hmm. Aku nih rame karena strateginya ini, karena ininya ini, hmm. karena eh, pemasarannya kayak ini. Nah, itu tuh hal-hal mistis itu kada kau masuk. Kan hal-hal mistis itu kan mengenai aura, juga. Iya. Nah, jadi kalau ketika usaha kita itu belum kita yakini kenapa ini rame, itu tuh biasanya tuh masih di tingkat keyakinan.

mantap propnya itu kuat banget lah
iya, tapi sebujur ada tuh nah yang istilahnya kayak ayam ada yang meledak di Banjar ayam itu nah hmm. gara-gara gara-gara diri lain maksudnya meledak tuh rami banar kayak itu nah hmm. habis itu keluar isunya bahwa itu tuh dijilat genderuwo itu nah

memasukakannya apa memistisakan orang tuh kada percaya hmm. jadi orang tuh kada terpengaruh tetap menukar hmm.
atau ada juga genderuwo yang bisa sana eh mitra tuh ikon Banjarmasin juga ya nah mitra ya juga bahari iya lah ini ada lagi dah sering berjalannya waktu kan hmm.

kecuali hal-hal yang memang kada kawa didigitalisasi contohnya kayak menjual bawang jar nyawa ada sudah orang menjual bawang ada sudah di Jakarta tuh orang tuh tapi di sekitaran Jakarta hmm. jadi sekitaran Jakarta tuh memang ada aplikasinya itu

soalnya di kepala tuh Sultan dua aja Sultan Raffi Ahmad lawan Andre iya Sultan Andara lawan Sultan Andoro Andere Taulani kada yang ikonik tuh sejujurnya soto Bang Ahmad gitu gitu

soto Bang Amat misalnya hmm. atau lontong orari gitu kan. Hmm. Ikam tuh belum ke Banjar. Nah, ya. itu tuh yang paling larang Asli. sebujurnya. Asli.
Persepsi itu yang paling larang. Memang larang lontong orari. Larang banget.
Asli.
Yang larang tuh karena orarinya. Iya, lo orari orarinya lo dapat orari gitu tuh nah. Terus makan. Gak ada kayak itu, tapi kita ke sana tuh karena harganya tuh harga turis lah itu. Ya, hmm. memang bujur. Jadi anak kos tuh ada yang pernah ke sana tuh. Hmm. Anak bulik-bulik tuh ngeblank.
Aduh. Lontong jadinya di muka kos lima ribu sampai sana empat puluh lima ribu. Padahal ngarannya tuh nak ada digantinya bahasa Inggris lah. Iya, alright.
Ih, tetap lontong lo, tetap iya. lontong. biasanya tuh harus diganti dulu bahasa Inggris iya supaya larang supaya larang

Apalagi yang ikon ikonik nah menurut ikam? Oh. Ya, ya yang uh, tugu iwak tuh apa tuh lah? Iwak apa tuh? Iwak saluang.
Hah? iwak saluang. Itu misalnya lagi kada tapi banyak waktu tuh iwak sesampit lah. Iya itu itu sampit loh. Iwak sesempit.
Karena saluang.

Nah, kada masuk itu. Kada masuk Banjarmasin.
Iyalah. Oh, ini bungul mana? Jadi Barito itu mana? Batola. Oh, Batola. Ngarannya gin Barito. Coba jembatan Banjarmasin. Nah, di Banjarmasin sih nah. Hmm. Yang paling ikonik menurut tiga jembatan Dewi. Dewi lah.
Itu Dewi kah Duri kah? Dewi.
Kembar lo.

Atau nyawa mendukung ke LGBT? Ada. Ada dekat Warnanya masalahnya itu pernah. tuh Unda tuh kada pernah mendengar kayak itu isunya nyawa ada berarti tuh circle circle nyawa Kada.
Dasar warnanya tuh nanti kan. Udah sekarang kita ke arah sana Ih, siap-siap sudah nyawa tuh lah penampilan nyawa tuh lah. siap-siap sudah nyawa lah menyambut
ternyata itu warna sasirangan begitu memang. tanggal 6 nih bang ikonik lah menurut nyawa Kriminal.
Iya, kada jual lah biasa aja lah. Kada jua.
Ding bingung Ulin, lo. ulin. Rumah sakit.
Heeh, kada jual lah.
Kada jua.
Apa-apa jua di sana. Hmm.
Anak bapak nyawa. Ada parkir kalau hendak ke DM. Iya bahari, bahari sebelum ada anunya, sebelum ada parkirannya DM tuh lo. Parkir di sana lah.
Iya. Ada orang garing tuh negara parkir. Aduh, ini ya. Apa ini? Hanya parkir ke DM. Hanyarnya garing ke rumah sakit.

Jadi pasar Sudi Mampir tadi. Iyalah, pasar tuh lah. Hmm, jadi orang tuh orang daerah tuh bahari itu rancak badak sana gasan grosir gitu gitu. Hmm. Pasar Sudi Mampir seberangnya pasar lima. Hmm. Pasar lima tuh banyak juga orang nukar-nukar macam-macam sana dibawa ke daerah. bahari kalau sekarang kan ada Shopee sudah hmm, ngalih benar sih lah ngalih baik orang nukar langsung di Shopee iya harga paling murah hmm.
makanya orang bahari itu istilahnya berujung kayak orang bahari itu pada bawa bujung jual baju tuh sampai 200% bahari

Makanya lagi naik daun mana nih kosmetik hmm. di Banjar.
Padahal sebenarnya tuh kalau gasan kanakan itu kada boleh pang coba-coba. Iya, karena minyak telon wang.
eh anu tuh jo ikonik jo menurutku tuh apa nih perempatan eh kantor pos Pepsi. Ya, iya. Itu ikonik lo iya. kantor pos. Bahari kan KFC itu. Bahari KFC itu di Arum.

Kada bayar, pasti horor banar. Asli, tagih urangnya.
Tapi banyak loh yang istilahnya itu eh, influencer Banjar tuh nah yang mencoba Hmm. mengambil konten horor di sana. Ya, Anda takutan bang lawan satpamnya kalau ndak tuh koler ndak gitu gitu tuh
Anda tadi tuh hanya tamu selebgram juga hmm. Julham Jamrun hmm.
minta foto lawan nyawa oh iya Julham Jamrun tuh pemain bola uh. harus nyoba pada kayak itu tadi Anda udah tahu bang Julham Jamrun tuh pemain bahari ulang

Jujur dua. BI itu pasti. Tapi ini ngalih jua jua punya satu aja kan itu harus dua kayaknya.
Iya. Di sini tuh jadinya mau putar di gedung itu. Set.
Di situ iya serangan. nah ini kayak jogging di sini aja.
Wajar janda mari itu ah Spiderman kada kau hidup di Banjar nih mai. Kenapa di momen gedungnya sebuting aja jadi kayak apa tuh nah. kan kayak ini kayak ini ada gedung sini gedung sini yeah. makanya paling pas itu emang di New York hidup tuh nah hmm, Spiderman tuh lah hmm. yang ngale itu anu siapa ini uh,

Kali konik bener loh yang di atas anu gedung Manhattan. Hmm.
Tapi King Kong ini tuh gak ada lagi manjat-manjat gedung gitu aja. Bapaknya panjat sosial. Aduh, si King Kong, King Kong. Rajanya Kong tuh lah. Rajanya Kong artinya. Berartinya tuh ngarannya sebenarnya Kong aja lah. Hmm, namanya Kong.
kawannya guan Mm-mm.
Kalau jadi manusia yang sugih, berarti kong koh, hucu
koh, kong koh aja. kong kong King Kong tuh rasanya Aldi Taher bener lah

kayak kira-kira ini masih masuk surga loh ah kada tahu ini tuh nah yang kayak meramalkan rezeki bilar hmm. pasti cerai iya ada orang ketiga kena tuh yang para kelonan jadi buahnya tuh kada bisa menikah itu sebaiknya iya tak sama mati pulang kayak apa buahnya tuh lah aduh ya, kena ada bekelahi bekelahi itu nah putar mbak Yul nih iya. mbak Yul nih